Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu akkam jirtu nagaa amaanii jirtani alhamdulillah ani nagaan jira Ah, wanta isinitti himuu barbaade tokko har'a masalan qur'aana qaraatanii ah, yookaan namni qara'ee bakka sanii eh, itti fufuu yookaan bakka namni tokko itti dhaabe sanii isin immoo isarraa kaastanii itti xummuuru yoo barbaaddan jechuudha. Suuraan isaayyuu suura isaa yoo beektan yookaan qira'aata san baay'inaan yoo isiniif gale bakkee abbaa sun itti dhaabe sanii barachuu hin dandeessanii jechuudha. Amma quraanni kun baay'eedha. Eessaa akka jalqabamu bakka kamii akka ta'e namaaf ifan ta'u jechuudha.

kana lamaan dabarsitanii asirratti jechuudha kinootii tartiiba isaatini matalan ani ammaasi tokko banii kana kana malee bismillaa kana lamaan luukii tokko jechuudha asiinis asiinis bismillaa qaba kana lamaan dhiistanii ammallee kana sin dhiistanii bakka kanarraan cuftu tartiiba inni qabu asirratti suuraatidha asirratti suuraadha kun immoo raqama isaati raqama suura sanii jechuudha kun immoo safhaa isaati jechuudha safhaa yookiin ayaata san tayyib kunillee suuraadha akkasuma raqami safhaa asirraan ruknii tokko jennaani asirraan illee hin jira ruknii tokko jechuudha rukniin lachuu ni qaba asuma irratti dhuma jechuudha tayyib kinooti kino kun suuraadha kinooti suura suurata Rakkinni kun jalqaba jalqaba isaati garuu gadi naa buune suurata faatihaat raqama tokkorraa ayaata tokko asirratti gosaani fanaaf hin teenye makkiyyaa dada ta'u makkiyyaadha natti fakkaate kinooti warri beektan dubbisuu warri dandeessan

Kini kun suurat al-faatihaa raqama tokko irratti jechuudha kan mul'atu jalqaba isaati suurat al-faatihaa jalqaba isaa irratti raqama tokkoffaa irratti jechuudha baay'ee raqama tokko yeroo jennu fuula isaati jechuudha masalan asirratti quxuriin tokko hin ta'a.

qalaaluma kanaan isinitti himaa mashquula dafee deemuun barbaada kanaafi xayyib suuraa maalii barbaannare suuraa faatixaa suuratul baqaraa suuratul al-imraan suuratul nisaa okay suuratul nisaa quxurii afur irratti raqama afur irratti yookiin immoo suuraa afraffaa jechuudha. Suuraa Faatihaa tokko jennaani, Baqaraa lama jennaani, Ali Amraan, Al Amraan sadii jennaani, Annisaa afur. Yaani suuraa afraffaadha jechuudha inni. Tayyib. Asitti immoo fuula torbaatamii torba irratti. Okay. Amma karaa jalqabaa dhaqna jechuudha. Fuula 77 akkanatti gallafna. Suurata nisaa kan jenne isa amma 58 baay'isee baay'iseen dabarse. 86 bira dhufe. Keessa dhuftee ta'u. 77 miti kan hin jedhe. torbaatamii jaha torbaatamii torba shuftu asirratti torbaatamii torba asitti bismillaa isaati bismillaa isaa bakka jalqabe sanii jechuudha walakin duubarraan barreeffamee jira tinooti dhuma 76ffaa irratti walakkiin 77 jedhama jechuudha. Maaliif asirratti suuraan isaa haa barreeffamu malee bismillaan 77 irraa ka'a jechuudha. Suuraa maalii jedha? Suurata nisaa. Agartanii? Tinooti. Suuratu nisaa. Suurata nisaa 77 irratti kinooti. Bismillah isaa asii jalqaba hanga dhumaatti jechuudha. Innaa warri ifa isin hin teenye misaalee Qur'aana tokko qaraanee deemne yookaan namni tokko Qur'aan qara'ee gaaffii irratti faa yoo isin itti dhufe jechuudha. Gaaffii namni tokko gaaffii gaafate suuraa meeqaffaa irratti dhaabne jedhamee faa yoo gaafate. Amma fikiraan naa dhuftee namatu bakka akkana wallaaleeti jennaani animmoo bakka kana yaadadhe jechuudha.